ברוכים הבאים צו טיף טיף פאדקעסט. איך וויל אנהייבן מיט א גרויסע וועלקאם, א ווארעמע וועלקאם, צו די צענדליגע טויזענטע נייע אנשים ונשים וואס זענען אנגעקומען די וואך צו טיף טיף, וועלקאם צו משפחת טיף טיף, און איך האף אז זיין גייען בעזרת השם אינדזשויען. אונזער גאסט די וואך איז רבי יאסי ווייס, א טאלאנטפולע קעכער אין לעיקוואד ניו דזשערסי וואס האט אויפגעמאכט רעסטוראנטס און טעיק אוטס אין די לעצטע פאר חדשים די לעצטע יאר

מען איז זיי, מען דו זאגט מיר וויאזוי הייסט עס? וויאזוי הייסט עס טאקע? דאס איז א שעפס קאוט, אזוי האב איך אנגעטון ספעשל, ניין איך האב עס נישט אנגעטון, איך בין אהיים געקומען פון די ארבעט יעצט, ס'איז אלף אזייגער ביינאכט, יעצט זעמיר אהיים געקומען, אנגעטון שיינע שעפס קאוט, אה, נישט אויסגעטון די שעפס קאוט, און שוין, יעצט זעמיר דא, מאכט מען א פאדקעסט, רבותי דאס איז מיין ערשטע פאדקעסט, רילי? אין מיין לעבן, כ'ווייס נישט וואס א פאדקעסט איז, דאס ווייס איך, יעצט ווייס איך דאס איז א פאדקעסט, עס איז דא מייקס, עס איז דא זאכן, עס איז דא לייטס, עס איז דא קעמרעס פון אלע זייטן, יעצט האבן מיר א פאדקעסט, רבותי מיר גיימער אנהייבן א פאדקעסט, אונז זעמער דא, אונז זעמער דא טיף טיף, לעטס גאו. האסט שוין אמאל געהערט א פאדקעסט? מער ווי צוויי מינוט קיינמאל נישט. וועלכע פאדקעסט? ס'איז געווען רבי יואליש. אויף מיין פאדקעסט? טיף טיף, יא. וויאזוי לאנג האט ער אויסגעגעבן ציגערעטל? האט ער אנגעצינדן די ציגערעטל האב איך געזאגט אקעי איך האב אים זייער ליב, און נאך זאכן מער האב איך שוין נישט געקענט אויסהערן. שף יאסי ווייס, איך פלעג צו זיין אין א ישיבה אין לעיקוואוד אלס בחור, געדענק איך פלעג צו גיין אויף קליפטאן עוועניו די יאסי'ס. וואו איז לאנג טיים אגאו? ווי אלט ביסטו? השם ירחם. איך בין צוויי און דרייסיג. וואו, דו ביסט א קליינע בחור'ל געווען דעמאלטס. נאך אלץ א קליינע בחור'ל. אביסל גרויס אין סייז אבער. סאו, ווי אזוי ביסטו אריין אין די פוד אינדוסטרי? פאר הייב מיר אן, הער מיך אויס, איך ווייס שוין וואס מיינט פאדקעסט, איך בין זייער נערוועז אביסל, איך דארף פרובירן זייער רואיג. זיך צו בארואיגן האבן אונז אויסגעלערנט די חסידים אז מען גייט מאכן א לחיים, איך האב דא צוגעגרייט אזוי, איינס פאר דיר איינס פאר מיר, איך ווייס דו ביסט רואיג, אבער ס'עסט מיך מאכן רואיג אז דו מאכסט א לחיים. אבער דאס גייט מיך מאכן נערוועז. ניין, ס'גייט דיך נישט מאכן נערוועז, קום הער, מען מאכט, זיכער? יא, מען מאכט א לחיים, אונז חסידים מען מאכט א לחיים, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן, ברוך אתה אדוני אלהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אמן! לחיים לחיים לחיים לברכה לחיים טובים ושלום זיי אייבערשטער העלפן אז מיר ביידע זעהן חסידישע נחת פון די קינדערלעך און די אייניקלעך. אמן און אלע וואס הערן אויס אלע וואס וואטשן אויכעט. אלע אלע וואס הערן אויס אלע וואס וואטשן אלע וואס זענען חסידישע נחת דאס איז די עיקר. אמן. אקעי, דו פרעגסט א גוטע קשיא, כ'בין געווען דא אין ישיבה אין לעיקוואד. דו ביסט דא געבוירן? לעיקוואד? איך בין א מאנסי בוי. אקעי. גראו אפ אין מאנסי.

און פעי מי און פוד. יא אקעי שוין. איז אזוי. אבער כ'בין דאך געווען דא אין לעיקוואד, יא לעיקוואד, לעיקוואד איז געווען אזא שטאט, אזא ערליכע שטאט, ס'איז געווען זייער א פיינע שטאט, און ס'איז געווען אזא קליינע שטאט, און ס'איז געווארן גרעסער און גרעסער, און ס'איז געקומען צו מיר איינער און זאגט מיר אז זיי ווילן וועסטן, זיי ווילן אויפמאכן א טעיק אוט דא אין לעיקוואד, צו איך וויל עס טון, וואס ווייס איך פון קאכן, איך ווייס נישט קיין סאך, איך ווייס אז אין ישיבה האב איך געמאכט טשולנט, און אויב איך קען מאכן טשולנט אין ישיבה קען איך מאכן, קען איך ראנען א רעסטעראונט, אמת? איך בין דעמאלס טווענטי טרי יערס אולד, איך בין א יונגער ראצער, ווי אזוי זאגט מען טווענטי טרי, דרײַ און צוואַנציק, יא? יא. און און אזוי און מ'האט אויפגעמאכט א יאסי'ס דעלי, עס איז געווען אין טו טאוזענד, ס'איז אזוי, אבער ווילאנג איך האב געטראפן א לאקעישאן,

לאמיר נעמען א שנעלע ברעיק צו באדאנקען די ערשטע ספאנסער פון די עפיסאוד, לולייכעס. אויב זוכסטו צו טרעוולען עניוועיר אין די וועלט בפרט קיין ארץ ישראל, לולייכעס איז דעיר טו העלפ יו געט איט פיגערד אוט. ס'איז נישט קיין גרינגע זאך, איך האב פרובירט די וואך צו בוקן טיקעטס קיין ארץ ישראל, ס'איז נישט געווען פשוט ווייל ס'איז דא אטעקס, מלחמות, ס'גייט יא זיין, ס'גייט נישט זיין, מ'קען נישט וויסן וואס גייט זיין, פאר דעם דארף מען האבן א גוטע טרעוול עידזשענט וואס קען טרעפן אפילו ווען ס'איז שווער א טיקעט, און אויב חס ושלום איז דא א פראבלעם קענען זיי דיך העלפן, דארפסט נישט אליינס דיעלן מיט די עירליין וואס יעדער איינער ווייסט אז דאס קען זיין א דיזעסטער, ללכת איז אוועילעבל צו בוקן עני טייפ אוו טריפ, א וועקעישן, א ביזנעס טריפ, א טריפ צו קברי צדיקים, זיי קענען קער נעמען פון אלעס, פלייטס, האטעלס, זיי האבן גוטע פרייזן אויף האטעלס, קאר רענטעלס, דרייווערס, כשר'ע עסן, וויזעס, אייטינערערי פלענינג, עווריטינג, אלעס אלעס אלעס, דעי טעיק קעיר אוו איט אלל מיט איין פאון קאל, די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט, טו וואן פייוו, וואן פייוו סיקס סיקס, דעטס סעווען וואן עיט, טו וואן פייוו, וואן פייוו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו זייער וועבסייט לאלעכעט דאט קאם, דעטס על איי על אי סי עיטש אי טי דאט קאם, נאכאמאל די פאון נומבער איז, סעווען וואן עיט, טו וואן פייוו, וואן פייוו סיקס סיקס, שקויעך לאלעכעס, לאמיר באדאנקען די צווייטע ספאנסער פון די עפיסאוד, מפואר, די וואך האט מפואר א גרויסע ציצית סעיל, טלית קטן'ס, טעלערסאם, דער וואס דארף דזשודעיקא אייטעמס מיט גוטע קוואליטי און גוטע סערוויס זאל גיין צו מפואר, זיי האבן פיר ביוטיפול שיינע געשעפטן, איינס אין בארא פארק, איינס אין לעיקוואד, איינס אין מאנסי, איינס אין ווילימסבורג, אויך האבן זיי א שיינע וועבסייט ווי מ'קען אלעס ארדערן, זיי מאכן דעליוועריס אפילו סעים דעי אין די טריי סטעיט עיריע, זיי שיפן אלל אווער די יונייטעד סטעיטס אפילו קיין טעקסעס איך ווייס ווייל איך בין א קאסטומער

בעיסיקלי איך האב אנגעהויבן מיין ערשטע רעסטוראנט אויף ניין עלעווען דעמאלטס האב איך געמאכט קאנסטראקשען, אויף וואס קאנסטראקשען איי אפענד אפ מיין פירסט רעסטוראנט אין דזשענערעי פירסט טו טאוזענד אנד טו, סאו ס'געווען דרײַ חדשים קאנסטראקשען, איך בין סטאק געבליבן אין לעיקוואד יענעם טאג, איך האב נישט געקענט אהיים פארן די ברידזשעס און טונעלס וואר קלאוזד, סאו בין איך געבליבן דא ביי א חבר מיינער, איך בין געשלאפן דא, עניוועי. דעטס האו איי גאט אינטו די פוד ביזנעס, און כ'האב מיך געדארפט זייער שנעל אויסלערנען די פוד ביזנעס, ווייל פון מאכן טשולנט אין ישיבה, און זיין געווען אין א רעסטוראנט מיט עמפלויאיס איז נישט די זעלבע זאך, און כ'האב מיך זייער שנעל אויסגעלערנט, און איך בין ברוך השם פֿינף און צוואַנציק יאר שפעטער און איך טוה נאך די זעלבע זאך, איך לערן מיך נאך אויס יעדן טאג, און דעטס ווער ווי אר רייט נאו. סאו איך געדענק ס'איז געווען יאסי'ס יא טעיק אוט, יא האסט אמאל געהאט צוויי לאקעישאנס אפשר? יא, נאכדעם האב איך אויפגעמאכט אין וועסטגעיט אפאר יאר שפעטער. אויך א טעיק אוט? אדער איז געווען א רעסטוראנט? ס'איז געווען א רעסטוראנט, איך האב עס נאך, כ'בין נאכאלץ אין די זעלבע לאקעישאן אבער כ'האב שוין א אנדערע רעסטוראנט יעצט, וואס האט געהייסן דעמאלטס יאסי'ס גריל. וואס איז געווען די חילוק? און דעט וואס מאר לייק פעמילי סטייל, דעט וואס, דאס איז געווען אפען פון סאנדעי ביז טורסדעי, פרייטאג איז עס נישט געווען קיין שבת טעיק אוט.

טעיק אוט איז נאר געווען פאר שבת? נאר טעיק אוט וואס איז אפען פון סאנדעי רוף פריידעי, ס'איז געווען אפען א גאנצע וואך, אבער די ביזיעסט טאג אויף קאורס איז געווען דאנערשטאג און פרייטאג, אקעי. אבער דאס איז, סאו אזוי האב איך געארבעט זיבן טאג א וואך, די רעסטוראנט, די גריל ווי איך האב געהאט די פעמילי רעסטוראנט איז געווען די ביזיעסט טעג איז געווען זונטאג, און די אנדערע רעסטוראנט איז די ביזיעסט טאג געווען פרייטאג, דאנערשטאג און פרייטאג, און נאך האבן מיר געמאכט קדשים, נאך האבן מיר געמאכט קעיטערינג, מלוה מלכה'ס מיט זאכן, מ'דינט סטאפ קעיטערינג איך האב געהאט, פֿינף און דרײַסיק עמפּלאָיִעס, כ'האָב געהאַט טראָק, ס'האָט זיך געטאָן אַ מחאה, איך בין געפֿאָרן, איך בין געגאַנגען און. געמאַכט געלט? אַ, געלט האָב איך געמאַכט, אָבער איין זאַך האָב איך, כ'האָב נישט געזען מײַנע קינדער, אַי דידנט סי מײַ קידס גראָו אָפּ. איך האָב מײַנע קינדער, איך זאָל, זיי האָבן קיינמאָל נישט געזען אַ טאַטע, איך האָב געאַרבעט און געאַרבעט זיבן טאָג אַ וואָך, אַכט, נײַנציק שעה אַ וואָך, ס'איז געווען משוגע. האָסט חרטה?

און זיי האבן איבערגענומען די לאקעישאן און זיי האבן זיי סופלייד זייערע טעיק אוטס אין די סופערמארקעטס פון דארט פון יענע קיטשען, פון יענע קיטשען, איז אויך די סטאר איז אויך געווען אפען? איז די סטאר איז זיי טוען עס נאך אלץ די סטאר איז נאך אלץ אפען ס'הייסט נאך אלץ יאסי'ס. ריעלי? יא און דעטס וויי איי העד טו טשעינדזש מיי נעים טו סנעפס ווייל זיי האבן געקעפט די נעים יאסי'ס.

אבער איך האב געדארפט טוישן די נאמען ווייל איך האב פארקויפט די ביזנעס, איך האב פארקויפט די נאמען יאסי'ס, און די יאסי'ס איז סטיל אראונד, און יאסי'ס סופלייט נאך די MPGS סופערמארקעטס, און זיי האבן נאך א טעיק אוט, און יעצט זיי מאכן נאך קעיטערינג מיט אלע, זיי טוען נאך די גאנצע זאך. בעת אזוי, אבער עטליעסט האב איך, ארבעט איך פינף טאג א וואך, איך האב אויף פרייטאג, איך ארבעט נישט שבת, איך האב נישט קיין קעיטערינג דזשאבס שבת און די אלע זאכן, איך האב צייט צו זעהן מיינע קינדער, איך האב צייט צו זעהן מיין אייניקל, איי קען סי מיי פעמילי גראו, נישט אלעס איז אייביג געלט, געלט געלט געלט געלט געלט, רואיג, זאכן דארף מען זען די פעמילי, סאיז אזוי, און נאכדעם עפטער א ווייל איי ווענט און טשעינדזשד איט אראונד, ווייל איך בין געווארן אזא שטיקל קעכער אזוי, ווייל קאושער דאט קאם האט געמאכט פון מיר א גאנצע זאך. האסט א קוקינג שאו? כ'האב א קוקינג שאו אויף קאושער דאט קאם, און כ'האב באקומען אזוי פאלאוערס, איך קען נישט די אלע זאכן, דו האסט פאלאוערס, דו ווייל מענטשן קענען דיך, עמי איך דארף דיך נאך פארהערן אויך ביי די וועי, ווייל איך האב קאשעס פאר דיר אויך, גאו אהעד, און עניוועי, און כ'האב באקומען פאלאוערס, כ'בין סאך פעסווארדעניש געווען פאר פאלאוערס, נישט קיין פעסווארד, נישט קיין זאך, פרענקפורטער מיט א פרענטש פריי, איך רוף מיך א רעסטוראנט ווי די פאלאוערס קומען און זיי ענדשויען די עסן וואס איך גענג איך האב געמאכט די סטאר די איזרעילי סטייל ס'הייסט א רחוב אגריפס דאס האב דארט האלט איך יעצט און דארט מאכט מען אזוי איז אזוי באקומען מענטשן און מ'קומט און מ'עסט און מ'ענדשויט און לחיים ולברכה. סאו וואס האסטו געטוישט פון סנעפס צו רחוב אגריפס? ס'איז א גאנץ אנדערע מין יו ס א ס כ'האב א געפאסט ס'איז געווען סנעפ ס'איז געווען א פעסט פוד רעסטוראנט פעמילי סטייל אין אין און אוט געקומען משפחות פרענטש פרייס האט דאגס און געגאנגען יעצט כ'האב א געפאסט ס'איז א פיין דיינינג רעסטוראנט אין איזרעילי סטייל איזרעילי ווייב. באט מיט א שעף טאטש, אין יעדע זאך לייג איך אריין אביסל עטיטוד, אין יעדע, אין יעדע, ס'איז לאוו. מער ווי לאוו, עטיטוד, לאוו איז איין זאך און עטיטוד, ווען מ'נעמט א עגפלענט און מ'צוקייעט אים און מ'מאכט פון אים אזא זאך, דאס איז עטיטוד, מ'נעמט די חמץ און דו לייגסט ארויף אן אליוו אויל וואס מ'האט געאימפארטעד פון גריס און דו לייגסט ארויף א טחינה וואס טעיסט ווי פינאט באטער, דאס איז א גאנץ אנדערע זאך, דו מאכסט מיך זייער עקסייטעד. רואיג, איך ווער יעצט זייער עקסייטעד פון עסן אזוי גוטע עסן, באט עניוועי, שוין. דו ווייסט ס'איז דא ס'איז דא אסאך זאכן, נישט אסאך, ס'איז דא אפאר זאכן למשל מוזיק, א ניגון, אדער אדער עסן אמאל א די די רייך פון עסן קען צוריק ברענגען א מענטש צו א געוויסע פלאץ, לייק ס'איז דא אמאל וואס איך איך הער עפעס א ניגון וואס כ'האב נישט געהערט אין צוואנציג יאר, און אלל אוו א סאדען איי העיר איט און איך געדענק איך בין אלס קינד איך זיץ אין מיין טאטע'ס שויס, די זאך פון עסן אויכעט, כ'בין געסן ביי דיר אפאר חדשים צוריק און.

אקעי, כ'ווייס שוין די העלט דעפארטמענט צו לאזן אבער שוין. אקעי, פאר מיר גייען ווייטער, איך דארף דיך פארהערן. שור. די הייסט שלומי זייענס. קארעקט. ווי אידיש רעדסטו ווי א מחי ווי א סאטמאר איד, יא? אה. א מחי, האסט לאנג געפייעסט ווי א ברסלב'ער, יא? א סוט האסטו ווי א פרעס ריפארטער פון די ווייט האוז, יא? ענגליש רעדסטו ווי דו ביסט א בעל תשובה. און איך פארשטיי, פון ווי קומסטו? ווער ביסטו? ווי ביסטו אויפגעוואקסן? וואס ביסטו? ווען ביסטו? דו ביסט א סאטמארער, דו ביסט א לאבאוויטשער, דו ביסט א ברסלב'ער, דו ביסט א בעל תשובה, דו ביסט א גערער, דו ביסט א פאפענער, א באבענער, א סאט, וואס ביסטו? איך בין אלע. ווי קומסטו? איך בין אלע די זאכן. ווער ביסטו? וואו ביסטו אויפגעוואקסן? איך טראכט נישט אז די עולם איז אינטערעסירט אין הערן מיינע זאכן. יעדער וויל וויסן, יעדער קוקט אויף דיך אן. געבוירן אין בארא פארק, אויפגעוואקסן אין טאראנטא, געלעבט צען יאר אין ארץ ישראל, יעצט בין איך אין טעקסאס,

און שפעטער ווען איך בין אַכצן כמעט אַכצן יאר אלט האב איך דארט געלערנט אביסל אין ישיבה, איך האב חתונה געהאט נישט צו א מיידל פון בארא פארק אבער איך האב געלעבט געוואוינט נאכאמאל אפאר וואכן אין בארא פארק דעטס מיי. ווי איז דיין אידיש פון? מיין אידיש? יא. געלערנט אין באבוב חדר. באבוב חדר? טראנטא. אין טראנטא? יא. וואו. כל הכבוד.

וועלן זיי זעהן, ווען איך געדענק ווען ס'איז געווען אין בארא פארק, בעק אין די דעי ווען איך בין נאך א בחור'ל אזוי, ס'איז געווען ביפערס, יעדער געהאט ביפערס, נאך פאר די סעלפאונס, מ'האט געזעהן צוועלף דרייצן ביפער סטארס אויף טוירטינט עוועניו, סיקסטינט עוועניו, יעדער האט געטראכט אז ס'איז דא פופצן ביפער סטארס, דארף זיין אז די ביפער סטאר איז א מורא'דיגע ביזנעס, איך העלף מאכן נאך א ביפער סטאר.

איך מיין נישט, אוודאי קען די אייבערשטער געבן פאר אלע, אבער עס איז דא. ווען דאס מיינט פרנסה, עס איז דא א אינגערמאנטשיקל וואס מאכט אויף, ער דארף נישט האבן אזוי סאך ווי איינער וואס מאכט חתונה און קינדער, ער מאכט אויף א רעסטוראנט, ער מיינט אז עס גייט אים גוט, ער נעמט אהיים עקסטער אמאונט דאללערס, ער צאלט נאכנישט קיין טואישען, ער צאלט נאכנישט די אלע עקספענסעס וואס מען דארף האבן, ער וואוינט נאך אין א בעיסמענט ערגעץ, און אין איינס האט מען געגעבן די אויבער, איטס א האול דיפרענט לעוועל, יו אר טאלקינג טו סאמבאדי דעט העז טו סופארט א פעמילי אוו קידס, און דארף חתונה מאכן קינדער, און מען דארף דער, און נאכדעם דארף מען נאך געבן פאר אלע רעיז איט קאמפיינס, יא? יא, ס'איז דא אסאך קאמפיינס. אלע קאמפיינס, מען דארף צולייגן צו יעדע קאמפיין, איז דאך א ביזנעס, דאך א ביזנעס עקספענס נאך אויך, דיפענדס וואס הייסט צו געבן פאר יעדעם איינעם, סאו איז עס א שווערע זאך, ווען א אינגערמאנטשיקל מאכט אויף א רעסטוראנט, אקעי, ער איז העפי מיט וואס ער מאכט, באט יו נאו, די אולדער הי געטס, די מער דארף מען אזוי, וויאזוי זאגט מען, יא. דו האלסט ס'איז א מיסטעיק אז אזויפיל מענטשן עפענען אויף די רעסטוראנטס? כ'האלט אז ס'איז א מיסטעיק עניבאדי אפענס א רעסטוראנט. עניוועיר אין די ווארלד? עניוועיר אין די ווארלד, עניבאדי דארט אפענס א רעסטוראנט, איטס א מיסטעיק. פארוואס? איטס די הארדעסט דזשאב אין די ווארלד, ס'איז אסאך שווערער ווי מאכן פאדקעסטס, טראסט זיכער, מיך, איי טראסט יו אן דעט. איטס איטס איטס נאן סטאפ ווארק, מ'הערט נישט אויף ארבעטן, מ'ארבעט יעדן טאג און מ'ארבעט יעדע נאכט, און מ'הערט נישט אויף, און מ'ארבעט פון די פרי ביז ביינאכט, און עני טיים דו גייסט מיינען דו גייסט מאכן א רעסטוראנט און דו גייסט זיין אינדרויסן אן אינוועסטער מיט א דעיס מיט א יענץ און דו גייסט האבן מענעדזשערס, איך בין א חברה מאן, איך האב א חברה מאן, די אלע זאכן די חברה מאן דאס ארבעט נישט, מען דארף ארבעטן אליינס און מען דארף וואטשן יעדע דאלער קעז איטס א ווערי לאו ס'איז נישט אזוי ווי אמאל, אמאל האט מען געצאלט זעקס דאלער א שעה פאר קיטשען העלפ, פאר א מעקסיקען? יא, פאר קיטשען העלפ, יא, און נאך, מען האלט שוין, מען האלט שוין ביי טראמפ, יא, ימי טראמפ, מען קען אלעס זאגן, מען קען שוין אלעס זאגן. און א קאנטעינער קאסט צוויי פעניס און א בעג קאסט א פעני,

די אלע פעיפערס וואס מען דארף פרינטן און יעדן איינעם וויל האבן אייגענע אייגענע פעקעזשינג און אייגענע עס קאסט טויזענטער טויזענטער טויזענטער דאלער, דיש וואשינג סאופ קאסט געלט, די האנטוכער צו וואשן קאסט משוגענע, אלעס קאסט אזוי סאך געלט היינט דעט די פראפיט מארדזשין איז נאט לייק איט יוזט טו בי, סאו עניבאדי דעט טינקס דעט הי וואנטס טו ווארק הונדערט ניינטי אוערס א וויק און מיט אזאך לאו פראפיט מארזשין האלט איך ער משוגע יא. עס איז אויך דא די מארקעט איז זייער סעטורעטעד ס'איז דא אסאך רעסטוראנטס דא. יא און פלאס די קאמפעטישן סאו יא איטס טאף אוט דער סאו יו העוו טו בי קריעטיוו מען דארף קענען טראכטן פון משוגענע זאכן. לאמיר באדאנקען די דריטע ספאנסער פון די עפיסאד וועבער טורס, די באקאנטע מגיד שיעור ר' אלי' סטעפאנסקי פון די דף יומי גייט בעזרת השם פארן קיין אוסטריא קיין עסטרייך צו די אלפס מאונטענס ער גייט דארט זיין פאר צוויי וואכן און דער עולם איז געלאדענט, דער וואס וויל גיין און פארברענגען מיט אים, הערן די שיעורים, און מיטעסן מיט זיינע סעודות, און ענדזשויען די ביוטיפול סינערי, די גוטע עסן, און די געשמאקע אווירה פון עסטרייך, פון אוסטריא, זאל רופן די פאון נומבער, אייט פאר פייוו, פייוו אייט סעווען, וואן סיקס אייט סעווען, דעטס אייט פאר פייוו, פייוו אייט סעווען, וואן סיקס אייט סעווען, מען קען אויך שיקן א וואטסעפפ צו ניין טו ניין, טרי סעווען סעווען טו טו ניין ניין, דעטס ניין טו ניין טרי סעווען סעווען טו טו ניין ניין, אויך קען מען גיין צו זייער וועבסייט webertours דאט סי או דאט איי על, דעטס דאבעליו אי בי אי אר טי או יו אר עס דאט סי או דאט איי על, נאכאמאל די פאון נומבער איז עיט פאר פייוו פייוו עיט סעווען וואן סיקס עיט סעווען, טעל דעם דעט שלומי זייענס סענט יו. לאמיר באדאנקען די פערדע ספאנסער פאר די עפיסאוד, מיין טייערע חבר ר' מענדי ווייס פון דזשוי רייד אוטו ליסינג, די זומער איז שוין דא, די זומער איז שוין דא, מענטשן הייבן שוין ארויסצופארן אויף שבתים צו די קעטסקילס, ס'גייט זיך באלד ענדיגן אלע חדרים און אלע ישיבות און אלע סקולס, עווריוואנס גאנא סטאפ, און די עולם גייט ארום לויפן אמעריקע, רוב מענטשן פארן די קעטסקילס, ס'דא מענטשן וואס פארן צו פלארידע צו רבי שי וויינבערגער, און ס'דא מענטשן וואס פארן איבעראל, א גוטע וויהיקל מוז מען האבן, און כוויל נישט זיין די גאנצע זומער ביי די מעקעניק, איי פראמיס יו, כ'געדענק פון אלס קינד אזויפיל מאל די קאר בראוק דאון און ס'איז געווען הייס אינדרויסן, ס'האט גערעגנט, דו דארפסט דאס נישט, דו דארפסט א נייע גוטע וויהיקל, מענדי ווייס וויל טעיק קעיר אוו איט פאר יו, וויט וואן פאון קאל, אלל יו העוו טו דו איז סיין און ענד קעיר פון אלעס די נעגאושיעישאנס, די פרייזן, די דאס, הי טעיקס קעיר אוו איט פאר יו מיט א שמייכל און דו באקומסט די וויהיקל דעליווערט צו דיין פראנט דאר. קאל מענדי ווייס טודי. די פאון נומבער איז טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, דעטס טרי פאר סעווען פייוו פייוו פאר וואן טו סיקס סיקס, מען קען אויך גיין צו די לינק וואס איך גיי לייגן אין די דעסקריפשאן, אפשר אויך דא אין די סקרין,

כ'האב נישט געקענט ווארטן ביז פֿינף אזייגער זאל קומען, כ'קען נאך צובאקן, כ'קען נישט געווען. באט עניוועי, ווי מען דארף תמיד שיקן די זאכן היינט דזשאסט טו געט, ביקאוז דערס סאו מאטש קאמפעטישן אוט דער, סאו יו אלוועיס האב טו בי וואן אהעד, סאו דעטס די וועי די ביזנעס איז, סאו אגעין, איף יו וואנט אפען א רעסטוראנט, דאנט דו איט! ס'איז אויך אסאך אסאך צייט, רייט? ס'איז צייט. פֿופֿצן שעה א טאג יעדן טאג. סאו. איך קום נאך צוריק און איך מוז אהיימקומען פון די ארבעט, איך טראג נאך די ארבעטס הויזן. מ'האלט יעצט נאך עלף אזייגער ביינאכט. יא, יא, נאך די ארבעטס הויזן. סאו לאמיך עפעס פרעגן, דו האלטסט באמת, דאס איז געווען א גוזמא אדער באמת, דו האלטסט באמת אז דו האסט פארלוירן צייט מיט דיינע קינדער דורכאויס די יארן? גארנישט קיין גוזמא, אמת. כ'האב נישט געקוקט קיין חנוכה פארטיס, איך בין נישט געגאנגען צו קיין שמחות, איך בין נישט געגאנגען צו, איך האב נישט, הושענא רבה האב איך נישט געהאט, איך האב מיך נישט געקענט נעמען מיט מיינע קינדער דאס, וויאזוי האסטו מיך גענומען, דו האסט א טעיק אוט, דו ביסט ביזי הושענא רבה, ווייסט ווי א ביזי טאג ס'איז, מען ארבעט א גאנצע נאכט, פורים, יעדע תענית אסתר, פון תענית אסתר ביז פורים נאכמיטאג האט מען געארבעט טערטי אוערס סטרעיט, די אלע צייטן ווען דו קענסט זען דיינע קינדער און די קינדער האבן פאן, געזאט איר.

און דעט וואס איט. יא. די ארבעטן איז זייער וויכטיג אבער נישט פארגעסן איך איך סטראגל מיט די זעלבע זאך ברוך השם איך האב נישט קיין רעסטוראנט אבער איך מוז אסאך צייטן זיין אינדרויסן פון די היים אוועק פון. די האסט אויך א פראבלעם די ביסט קיינמאל נישט אינדערהיים פארגעט אבאוט דעט. נישט אמת. איך קום אהיים ביינאכט. יעדע שבת יעדע שבת איך בין אינדערהיים. שבת ביסטו אינדערהיים. ניין נישט ניין נישט נאר דעם איך איך ארבעט זייער שווער צו זיין וואס מער מענטשן טראכטן אז איך בין קיינמאל נישט נישט אמת איך בין איך האלט ביי די וועי אז איך בין מער אינדערהיים ווי אלע אנדערע. ריעלי? יא. ווייל ווען איך בין אין טעקסעס בין איך אינדערהיים. פארשטייסט? אנדערע גייען ארויס צען מאל א טאג, מען ארבעט דא, איך בין, איך גיי אין שול און איך גיי און איך בין אינדערהיים. סאו, איך טראכט אז אויב מען הייבט אן ציילן שעות קען זיין אז איך בין מער אינדערהיים ווי אנדערע. דעטס וואט איי טינק. באט עניוועי. ס'איז, מען מוז זיין אינדערהיים. יו האוו א פוינט, יו האוו א פוינט. אינדערהיים איז זייער זייער וויכטיג. אינדערהיים דארף דיך האבן, דו דארפסט האבן אינדערהיים. ווייסט ווען איך האב געפרעגט דיין ווייב דאס צומאל ווען דו ביסט געווען אין די רעסטוראנט ווען דו ביסט אינדערהיים, זי האט געזאגט קיינמאל נישט.

כ'האב געזען איין טאג, איך זע איך זע דיינע פאוסטס אויף לינקדאין. יא, נו. איין טאג פלוצלינג זע איך א פאוסט פון שעף יאסי ווייס אז דו זוכסט איינער זאל איבערנעמען די, ס'איז דא א רעסטוראנט אין לעיקוואוד, ס'איז אפן, ס'מאכט געלט, ס'פארט, דארפסט אז איינער זאל עס איבערנעמען. רייט עוועי איך האב געשמעקט עפעס נישט גוט דא, ווייל יאסי האט אזוי שטארק ליב עסן, און צו קאכן עסן, און צו עוסק זיין אין עסן, און געבן עסן, אויב ער גייט אוועק פון די רעסטוראנט, עפעס שמעקט נישט. ס'איז געווען נאך פרשת מן נסיון, ס'איז נאך געווען פרשת מן נסיון, איט וואס א טיים דעט איי טאוט דעט מעיבי די רעסטוראנט ביזנעס איז נאט פאר מי, סאמטיימס טראכט איך נאך אזוי, ווייל.

און מען זיך אפט ארויסשלעפן. אקעי. אקעי פיין, ארויסשלעפן ארויסשלעפן די אימפלענטס, ס'ארבעט נישט, וואס טוט מען? מען געט זיך וואס הייסט א פארשעל. אקעי, א פארשעל מיינט נישט קיין, ס'פאלט זיך ציין, ביסט נישט, נישט אלע ציין, לייגסט עס אריין, אזויווי א, וויאזוי הייסט די זאך מען לייגט אריין די ציין? די. וויאזוי הייסט די זאך פיפל פוט אין עט נייט? וואס די אלטע אידן? ניין, ניין, ניין, נאט דענטשורס. פיפל פוטינג דעט נייט ווען זיי גאו טו סליפ, וויאזוי הייסט עס נו, לאזט א קוטשער פייער, איך האב שוין פארגעסן, אקעי עניוועי זיי גיוו יו פארשעלס, פארשעלס איז צו פוט איט און, מ'לייגט עס אריין אין די מויל און ס'פילט אריין די ציין וואס פעלט דיך, דאס האב איך געהאט, יעדע נאכט מ'נעמט עס ארויס מ'קלינט עס אינדערפרי מ'לייגט עס צוריק אריין, און דעטס האו איטס, ס'האט מיר אנגעפילט די צוויי ציין וואס מ'האט געדארפט ארויסשלעפן נאך מיין. נאכמאן וואס הייסט נאכמאן אימפלענטס ארויסגענומען דאס האט געהאט איט וואזענט פערפעקט און איט וואס ראבינג אגעינסט כ'רעד אידיש כ'מיין טיף טיף אידיש ס'איז נישט געווען פערפעקשאן און ס'האט געריבן אקעגן מיין צונג פון אונטן ס'האט געמאכט א קליינע באבעל געגאנגען צו די דענטיסט, דענטיסט האט געזאגט גאו טשעק איט אוט, איך האב געמאכט א הארטע בייאפסי, איז דער וואס ווייסט וואס מיינט א בייאפסי, א בייאפסי מיינט מען נעמט ארויס א שטיקל, די דענטיסט גייט נעמט ארויס א שטיקל, מען שיקט עס א לעב, מ'שיקט עס א לעב און מען טשעקט עס און זעט עס וואס דאס איז, געהאט א בייאפסי, די בייאפסי איז צוריק געקומען ס'איז גוט ס'איז גארנישט ס'איז פלעין א בובו און פארטיג, אבער די בובו די די פאלשע ציין וואס איך האב געהאט אריינגעלייגט יעדן טאג האט געריבן אזוי לאנג,

א ספעשעליסט וואס. ספעציעלע דאקטער. יא, וואס קען דאס פיקסן. וואס מיינט פיקסן? פיקסן איז אזוי, סאו ברוך השם אונז האמיר געהאט מיט די העלפ פון חי לייפליין און פון די העלפ פון וויאזוי הייסט ער משה אינגבער פון ביקור חולים, אונז האמיר געטראפן די טאפ, וואן אוו די טאפ דאקטערס אין די וועלט היינט, וואס וואס וואס. קען אוועקנעמען די קענסער, וואס ער טוט איז ער שניידט ארויס די פארט פון די צונג, סאו ביך איז עס, ביי מיך איז עס געווען דזשאסט אנדער העלף, העלף אוו מיי טאנג, דזשאסט אויף. א האלבע צונג האט מען ארויסגעשניטן? אביסל ווייניגער ווי האלבע צונג. Wow. און זיי זענען געגאנגען נאכדעם, קען זעהן די קעמרעס קענען זעהן, זאל איך ווייזן? קליינע קינדער ווייסן דאס אדער נישט? איך הייס דיר זאגן. איך זעה מיך אויס, מ'האט מיך נאכדעם דא אויפגעמאכט. הייב אויף דיין מ'זאל קענען זעהן אביסל העכער.

א צינג. א צינג, א צינג, די אנדערע האלבע צינג האט מען צוריק געבויט, געווען א טען אווער סורדזשערי. ווי לאנג נעמט די גאנצע, מ'שניידט ארויס די צינג און מ'לייגט גלייך אריין א נייע? בו ביום זעלבע טאג? יא, ס'געווען צען שעה. וואו! און דו ביסט, דו ביסט, דו שלאפסט? יא, אויסער יא, אופערעיטינג רום.

באט יא איך האב נישט געגלייבט, ס'איז געווען זייער שווער צו גלייבן וואס ער האט מיר געזאגט, אז זיי זאגן דיך נישט אלעס פונקטליך, און פארשטיי, מען כאפט נישט, מען זעט נישט, מען מאכט נישט. איך בין זיכער דו האסט געהאט אסאך שאלות. איך האב געפרעגט שאלות פון עמוס בארגן, ער האט געזאגט אז כ'זאל נישט קענען עסן קיין פאפקארן האט ער מיר געזאגט, איך קען עסן פאפקארן אויך. פארוואס נישט פאפקארן? ווייל איך האב נישט קיין קאנטראל אויף די רעכטע זייט פון מיין מויל, מען האט אויסגעשניטן די רעכטע פארט פון מיין צונג.

אקעי, איך זעה איך זעה די די די רעכטע זייט, נאכאמאל? יא איך זעה יא. דעס די פעיק סייד דעס די ריעל סייד. סאו ס'איז אינטערעסאנט ווייל איך בין דא געווען מיט דיר אפאר חדשים צוריק געקומען עסן ביי דיין רעסטוראנט און האסט מיר דעמאלטס געזאגט וואס איז געשען און דעמאלטס איז די רעכטע חלק פון דיין צינג געווען ווייס.

עני פערסאן קען העוו. וואס מיינט דאס? פירסט אויס ווערי פערסאנעל צו יור טאנג. יא יא אוודאי. דאס איז נאמבער וואן. נאמבער צוויי, איך ווייס מענטשן וואס האבן געהאט אופן הארט סורדזשערי, איך ווייס מענטשן וואס האבן געהאט וואלוו ריפלעיסמענטס אין די הארט מיט אלע זאכן, א וואך שפעטער זענען זיי צוריקגעגאנגען צו ארבעט כאילו לא היה און פיין, יו העוו טו טעיק איט איזי, טוסט נישט שלויפן, טעיסט נישט דעי, באט איט היעלס און איטס

סאו עפטער טו וויקס איז ווען יו גאו בעק צו די דאקטער און דארטן טשעקט ער צו דו ביסט נאך געשוואלן, אויב ביסט נישט געשוואלן נעמט מען עס ארויס. מען לייגט הייבט עס אן עסן סמודיס? מען הייבט אן מיט סמודיס און סופס און אזעלכע זאכן. לאמיר באדאנקען די פיפטע ספאנסער פון די עפיסאוד, Luxury for Charity, מיין ברודער רבי משה לערנט אין א כולל אין ארץ ישראל, כולל דרך חיים, זיי טוען גוטע זאכן, זיי מאכן רבנים, זיי פראדוסן יונגעלייט וואס ווילן גיין ווערן רבנים, און העלפן אידן וואס זענען נאכנישט אזוי קאנעקטעד צו אידישקייט, ס'איז א גרויסע ארגענעזעישן און יעדע איינס פון די רבנים שטעלט אויף די אייגענע ארגענעזעישן און מען טוט אויף קירוב רחוקים פאר די אייבערשטער און פאר כלל ישראל, איטס וואנדערפול. אבער איינע פון די וועגן וואס דער כולל רעיזד געלט איז דורך די רעפעל וואס זיי מאכן יעדע חודש ווי מען קען געווינען א שיינע וועקעישן פאר צוויי פאר א קאפל צו פארן, זיי האבן געמאכט וועקעישנס קיין אייסלענד, קיין פאנאמא, קיין פארטא ריקא, קיין איטעלי, קיין גריס, די חודש איז דא א גורל פאר א טריפ צו דזשעמעיקא, דזשעמעיקא איז א ביוטיפול איילענד נישט ווייט פון די יונייטעד סטעיטס אין די קאריביען, איך וויל דארט פארן איך בין נאכנישט געווען, אבער אפשר דעם זומער גיי איך האבן די זכיה דארט צו פארן, אבער דו קענסט אויך פארן צו דזשעמעיקא דעם זומער דורך קויפן א טיקעט צו די Luxury for Charity Raffle, טיקעטס הייבן זיך אן פאר בלויז פֿופֿצן דאלער, קענסטו געווינען, יעדער איז א געווינער ווייל די געלט גייט צו צדקה, באט יו קען אלסא ווין א ביוטיפול טריפ, גאו טו לאקזשערי פאר טשעריטי דאט ארג סלעש זייענס, דעטס על יו עקס יו אר וויי נאמבער פאר סי עיטש עי אר איי טי וויי דאט או אר דזשי סלעש זייענס, ז איי או ען סי אי. איך גיי לייגען א לינק אין די דיסקריפשען און אויך אין די סקרין דא אז די עולם זאל קענען גיין קויפן טיקעטס, פליז סופארט דעס ארגענעזעישאן שקויעך לאקזשערי פאר טשעריטי. לאמיר באדאנקען די זעקסטע און פיינעל ספאנסער פון די עפיסאוד, מיין טייערע קאזין רבי איציק גאלדשטיין פון סאוט סייד סענדוויטש שאפ אין לעיקוואוד, סאוט סייד סמאוק האוס, דאס איז די נייע נאמען, זיי האבן די בעסטע עסן, די בעסטע סמאוקד מיטס אין לעיקוואוד, טראסט מי, איך בין א ידעי ספר, איך ווייס וואס טוט זיך, פרט מיט עסן, גאו טו קאזין איציק, גוטע סענדוויטשעס, גוטע סטעיקס, גוטע עפעטייזערס און סעלעדס און סופס, און א וואנדערפול פלעיס, גוטע ענערדזשי, גוטע ווייבס, און מ'קען ריעלי באמת ענדזשויען, ער מאכט קעיטערינג, פארטיס, דינערס, בארבעקיוס, בפרט אין די זומער איז ער זייער ביזי מיט דעם, טרי פיפטין סידער ברידזש עוועניו לעיקוואוד ניו דזשערסי, אויך קען מען גיין צו זיין וועבסייט צו ארדערן, איי וואנט סאוט סייד דאט קאם, דעטס איי דאבעליו עי ען טי עס או יו טי עיטש עס איי די אי דאט קאם, און אוודאי קען מען אים רופן, סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, דעטס סעווען טרי טו ניין סיקס וואן סיקס וואן טו סיקס, שקויעך יוטי, שקויעך סאוט סייד,

ארון אהרן האט זיך צוארבייט א מחיה, טעיסט באדס ארבעטן אלעס ארבעט ספייסי, איך קען אלעס. אשאד. האסט כח? יא ב. באט איטס הארד, איטס הארד, איטס איטס איטס די טרעיק און די פידינג טוב איז ווערי הארד פאר די פירסט פאר דאס טו וויקס און דאן טעקס נאכדעם דארט עס נאך אפאר וואכן ווילאנג מ'קען אנהייבן צו עסן אביסל מער און מער. און שוין, און דאס איז עס, איך האב געהאט, סארי סארי ס'איז נאר האבן, מחיה, סאו איך האב געהאט די סורדזשערי א וואך פאר ראש השנה, אקעי, איך בין אהיים געקומען א וואך שפעטער, ביסט געווען אין שפיטאל ראש השנה? ניין, איך אהיים געקומען ערב ראש השנה בין איך אהיים געקומען, נאך אלץ אויף די טרעק, אקעי, איך האב געהאט א דאקטאר

I don't know, ס'איז אין שארט, ס'איז אזוי ווי א מין פאוער דרינק. ס'איז נישט קיין געהעריגע עסן. ס'איז ליקוויד. באט עניוועי, איך האב מיר געהאט פון. יו קען טעיסט איט? עפטער א ווייל יו פיל. ס'קומט ארויף. אוי וויי. און און ס'האב איך געהאט אזוי ראש השנה אזוי.

וואו. יא איט וואס ווערי ראף, איט וואס ראף. און יעצט ביסטו געזונט? געזונט און שטארק. השם. יא כ'בין שוין איי דאנט העוו טו גאו פאר עני רעדיעשאן, עני קימאו, מ'האט עס ארויס געשניטן, מ'האט מיך ארויס גענומען לימף נאודס, מ'האט אויף געמאכט דא, מ'נעמט אויך ארויס די אלע לימף נאודס, נעמט מען ארויס, איך בין נאך נאמב פון דא ביז דא, מיין גאנצע רעכטע זייט איז נאך נאמב, און. די גייט, די פילינג גייט צוריק קומען? אה, זיי זאגן אפשר עיטין מאנטס וועסטו וויסן ווי דאס צו האלטן. אויף נאו גערענטיס. נאו גערענטיס. סאו ברוך השם יא און מ'איז דא. מ'איז דא. ברוך השם. וואס האט דיך די מעשה אויסגעלערנט אין די אויף דיין פערספעקטיוו אין לעבן, אמונה און בטחון? גוד קוועשאן. סאו דו האסט נישט גענוג צייט איך קען איך קען אזוי דאס. ביזנעס ווייז האט מיך עס אויסגעלערנט דעט יו עפרישיעט עווריבאדי דעט וואלקס אינטו יור רעסטוראנט עוורי סינגל דעי א לאט מאר דען. בעפאר. יעדעס יעדן אין דער פרי ווען איך וואק אריין אין די רעסטוראנט ווען איך מאך אויף די טיר איי פיל לייק א ספעשל מען. כ'קען גיין אין די ארבעט, איך קען ארבעטן, איך קען טון וואס איך טו, קומט אריין א קאסטומער איי קען סערוו דעם, איי קען פיד דעם, דזשאסט פאר דעט אלאון מעקס מי פיל גרעיט. אמונה בטחון, ליסן, איי העד די מאסט הארעבל סורדזשערי, די מאסט הארעבל ריקאווערי וואס א מענטש קען האבן.

וואס פאר א מעסעדזש, וואס פאר א חיזוק וואלסטו געגעבן פאר די מענטשן? איך וואלט זיי נישט געגעבן קיין חיזוק. עניבאדי דעט געטס דייעגנאוזד איז עניבאדי דעט ליווס אנאדער דעי, יעדער איינער וואס שטייט אויף אינדערפרי א טאג נאך ער איז געווארן דייעגנאוזד, דארף איך נישט געבן קיין חיזוק, ער האט אליינס חיזוק. יעדער איינער ווייסט די אייגענע חיזוק וואס זיי האבן. אז דו קענסט אויפשטיין אינדערפרי א טאג נאך דו ביסט געווארן חלילה דייעגנאוזד מיט יענע מחלה, און דו שטייסט אויף אינדערפרי און דו זאגסט מודה אני און דו וואשט נעגל וואסער, האסטו א מינערע בטחון וואס קיינער אין דער וועלט האט נישט. דו ווייסט וואס זיי זאגן מיר? זיי זאגן אז די אידן פון וואס זענען דורכגעגאנגען די נאציס ימח שמו אין אוישוויץ האבן באקומען א נומבער. יא. יא. באקומען א נומבער. איך ווייס נישט צו דו געדענקסט. איך געדענק נאך אידן. ס'איז נאך אלץ דא אידן, ברוך השם. יא, ס'איז נאך דא אפאר אידן מיט נומבערס. די נומבערס איז א איזי פעס און ראנג גענייגן. יא. זאג, זאל זאגן מיך אידן, אבער דו גייסט ווייזן דאס פאר דעם אייבערשטן וועסטו וויסן דו האסט א איזי פעס און ראנג גענייגן. יעדע איד וואס שטייט אויף אינדערפרי, איז נאכער געווארן געדייעגנאוזט און גייט אדורך טריטמענטס און גייט אדורך סורדזשערי פון די אלע זאכן, האט אמונה וואס. און בטחון וואס ער ווייסט אליינס נישט וואס ער האט, מען קען נישט איבערגעבן אזא מענטש אזאך, די מענטש האט דאס מער ווי עניבאדי קען איווען אימעדזשין, אבער ס'זענען יא, קאז איי קען סי איט מייסעלף. אבער ס'זענען דא מענטשן וואס גייען אריבער שווערע טריטמענטס, און זיי ווייסן נישט אויב ס'גייט גוט זיין נישט גוט זיין, דו האסט עפעס א מעסעדזש פאר פאר מענטשן וואס גייען עס אדורך, ס'ווערט בעסער, ס'נאך דא. ווייסט וואס דער צמח צדק האט געזאגט? וואס האט דער צמח צדק געזאגט? טראכט גוט וועט זיין גוט.

ס'איז זייער שווער צו געבן חיזוק פאר איינעם קויז ס'איז זייער א שווערע זאך, באט באט באט טראכט גוט וועט זיין גוט און יו אלוועיס טינק פאזעטיוו און איווען ווען ער לייק אה סא דא האלט איך סא ווען איך בין געליקן אזוי אנגעלייגט עגעין ברוך השם איך האב נישט דארפט אדורך גיין די אלע מיני טריטמענטס וואס אסאך מענטשן דארפן אדורך גיין באט איך בין געווען פערעלייזד מיט מיט מיט א טרעיק וואס דארף אייביג סטיקן פאזעטיוו, איך קען דיר ווייזן ווידיאוס וואס איך האב געטון אין די האספיטעל, מען האט מיך געמאכט מאכן עקסערסייז, איך האב געדארפט ארום וואקן די האלוועי, איי קאדנט וואק, איך האב געדארפט לערנען האו טו וואק אגעין, מען דארף זיך אויסלערנען צו וואקן, מען דארף זיך אויסלערנען. וואס מ'געט זיך א וואקער מ'געט זיך א דעיס, איך ווייב איך האב געהאט א ספיקער איך האב געהאט היטן פענסי משוגענע היטן, איך האב זיך נאריש געמאכט איך האב געהאט קענדיס אזוי בין איך ארום געגאנגען צו יעדע רום פון אלע קראנקע מענטשן איך האב פאר יעדעם געגעבן קענדיס איך האב פאר יעדעם, די ביסט א ברסלב'ער? יא כאניש קיין ברסלב'ער איך בין אביסל משוגע באט עניוועי איך האב פאר יעדעם געלאווט דאס און אזוי האט מען געמאכט יעדן טאג איי גאט בעק סטראנגער און סטראנגער און סטראנגער קאז יו העוו טו טינק פאזעטיוו און טינק פאזעטיוו טראכט גוט וועט זיין גוט, און עוורי דעי, עוורי מינוט, איווען ווען ס'איז נאט קאמפארטעבל, דא יו גאט טו דא, און ס'איז נישט נאר פאר אידן וואס גייען אדורך מחלות, ס'איז מענטשן וואס גייען אדורך דעפרעשאן, ס'איז מענטשן וואס גייען אדורך נסיונות אליינס אין די פעמילי, איר מוזט גיין אדורך שלום בית און קינדער, איר מוזט גיין אדורך פרנסה פראבלעמס, אז די טראכסט גוט וועט זיין גוט און גאו וויט א פאזעטיוו עטיטוד עסטו זען אז ס'וועט זיין גוט. האסט אמאל געטראכט פון מייאש זיין דורכאויס די? אמאל געטראכט פון? מייאש זיין דורכאויס די תהליך, דורכאויס די פראסעס? יעדן טאג. יעדן טאג? יעדן טאג. וואס וואס וואס וואלט וואס וואלט דאס געמיינט ווען דו וואלסט מייאש געווען? דעטס די פראבלעם, איים טו סקעירד טו טעיק מיי אן לייף, סאו דעטס א ביג פראבלעם. האסט געטראכט פון ענדיגן די. נא נא נא נא, כ'האב נישט געטראכט זיך מייאש געווען, איך מיין, גיוו אפ און דזשאסט לעי דעיר לייק א וועדזשטעבל, באט שור, באט דעט דאזענט העלפ יו, און און און און עניבאדי דעט טעלס יו, עניבאדי וואס גייט דיך זאגן אז ער האט נישט געטראכט פון דעם איז א ליגענער, ביקאז אדער איז עס זייער אויסגעארבעטע מענטש.

עס איז נישט גרינג, איך וויל אויפשטיין, איך וויל גיין אין טוילעט, אבער מען קען נישט. העלאו? וואס טראכסטו דעמאלטס? טראכט גוט וועט זיין גוט, נישט אזוי גוט. פארשטיי. באט יו גאטע אלוועיס לייק פוש איט טרו, און איים טאלקינג טו מייסעלף, איים נאט, איך רעד נישט יעצט, איך רעד נישט, איך רעד נישט צו דיר, איך רעד נישט, איך רעד צו מיך אליינס, יו גאטע פוש איט טרו, פוש טרו די הארד פארט, עסטו זען, ס'וועט זיין גוט. ווען דו קענסט צוריק גיין צו די שווערסטע מינוטן פון די גאנצע פראסעס, און וואלסט געקענט געבן חיזוק פאר יענע יאסי וואס ווייניגער ווי א יאר צוריק איז ער געשטאנען, נישט געשטאנען, געלעגן אין בעט אין שפיטאל מיט א האלבע צונג און יסורים נוראים, וואס וואלסטו געזאגט פאר יענע יאסי? דאנט גיוו אפ. דאנט גיוו אפ. האלט איט יש. האלט איט יש. כ'האב אפילו געהאט א דיעל מיט איינעם, כ'האב געזאגט אז עס קומט מיר זייער שווער, כ'וועל דיך געבן א סימן מיט די פינגער, און אין די פידינג טוב גייט ער זיך דורך אזא איי ווי, יא? ס'זאל זיך. געמאכט א דיעל מיט א חבר? יא. אז וואס? אז מיר אריינלייגן אביסל וואדקע אין די פידינג טוב, אזוי עס זאל מער אריינגיין אין די סיסטעם. יו סיריעס? ער זאל זיך פילן גוט נאכדעם. איף איי העוו סאטש א הארד טיים, ברויך איך שוין מאכן וואס איך דארף טון.

ס'איז בכי' מיט לאכן ס'איז נישט, ס'איז די זעלבע, זעלבע עמאושען צוויי דיפרענט דירעקשענס, און און א מענטש וואס איז באמת העלטי און און מח און נשמה קען גיין פון איין עקסטרים צו די צווייטע אן א.

און איך זאג עס נישט יעצט ווייל איך וויל אדווערטייזן מיין ביזנעס, איך זאג עס אז באמת, עוורי פראדאקט דעט איי טריי טו פראדוס, איי טריי טו פראדוס די בעסט דעט איי קען מעיק איט. יעדע פראדוקט וואס איך טריי צו מאכן, צו קאכן אין די רעסטוראנט, און פראדוסן מיינט נישט נאר וואס איך קאך יענע מינוט, ס'איז וואס הייסט די רעסטוראנט איז אויפגעסעט צו טון, איז די בעסטע וואס קען זיין. און יעדן טאג איי טריי טו אימפראוו, יעדן טאג טריי איך צו זיין בעסער. עפעס א השגה אויפן לעבן? איטס נאט א דזשאוק, ענד איים סיריעס נאו, ענד איי טעיק איט, ס'קומט אלעס פון וואס די נסיונות איך בין אדורכגעגאנגען, און וואס איי עפרישיעט דעט איים סטיל אראונד. וואו. סאו ווען דו קומסט אריין אין מיין רעסטוראנט און דו גייסט קויפן עניטינג אן די מעניו, מענטשן פרעגן מיך וואס זאל איך, וואס איז די בעסטע זאך אויף די מעניו, ערשטנס ס'איז נישט דא אזא זאך בעסטע זאך ווייל דו האסט ליב אויב איך נישט ליב, עניוועי כ'האב זייער א קליינע מעניו, כ'האב נישט קיין גרויסע מעניו,

יו נאו, איווען פון פרענטש פרייס טו טו חומוס טו טו דעזערט, נאו מעטער וואט איט איז, עווערי סינגעל אייטעם וואס איך מאך גייט זיין פערפעקשאן ווייל איך האב געארבעט אויף דעם, איך לייג אריין מיין כוחות אין יעדע זאך זאל פערפעקטן. דו האלטסט אז דיין עסן איז בעסער געווארן נאך די מחלה פון פאר די מחלה? הונדערט פראצענט! הונדערט פראצענט! און די עולם, די עולם קען עס שפירן? איך ווייס זיכער.

איך קען ווען אריין מקווה ראדני סטריט? קען איך ווען טשילן מיט די חברה? איך האלט אז ס'דא ערגעץ, איך מיין ס'דא א מקווה ערגעץ אין וואשינגטאן, טראמפ איז דארט, פוטין קומט אריין אמאל, ווען זעלענסקי נישט דארט. אזוי גייט עס, זיי שמועסן זיי שלאגן זיך אדורך, קאווע שטיבל כזאלכע.

און ס'איז א רעסטוראנט ווי איך בין געווען פינף יאר צוריק, צען יאר צוריק, די לאזט איט, מ'האט פארלוירן די זאך, יענער איז געווארן צו ביזי, צו דאס צו יענץ, אויב מ'איז נישט דארט אויפן פלאץ בו ביום, איך קען דיר זאגן, איך ווייס נישט וואס טוט זיך אין טעקסעס. ווייס נישט ווי זיינע פאלאווערס וואטשן פון וויליאמסבורג קרית יואל אונז בארא האבן אונז פארק. האבן מענטשן וואס קוקן עס יא. ערשט מער ווי פֿינף און זיבעציק קאנטריס. אקעי. סעווענטי פייוו קאנטריס פיפל ליסן פון אלל די סעווענטי פייוו קאנטריס איך ווייס נישט גארנישט. איך ווייס איין זאך לעיקוואד. אין לעיקוואד איז דא מאר רעסטוראנטס פער קעפיטע ווי עני פלעיס אין די ווארלד פראבעבלי. אקעי. אבער ס'איז דא צוויי רעסטוראנטס וואו פיפל פוט אין דעיר לאוו. צוויי? צוויי. ווער סאו איינס איז דיינס. און די אנדערע הייסט סאוט סייד סענדוויטש סטאפ. אה. איציק גאלדשטיין. אר יו ש די זאגסט עס נאר ווייל ער איז מיין קאזין? ניין. אדער נאר ווייל ער ספאנסערט טיב טיב? ניין. ער איז א גוטע קעכער. וואס זיי, ווען איך בין נישט דא וואלסט עס אויך געזאגט פאר די יענע אנדערע וואס. איך זאג עס יעדן טאג. די גייסט דארט? ער איז מיין בעסטע פרענד, איך גיי דארט יעדן טאג, וואס הייסט יעדן? דער מענטש זיצט און ארבעט, ער איז אין די ארבעט, ער איז א אונער, ער איז א אפערעיטאר. ס'אמת. ער איז דער עווערי דעי. די ווייסט איך קום ממש יעצט פון סאוט סייד.

ביינאכט, בייטאג, אינדערפרי, נאכמיטאג, ווען דו ביסט, ער איז דארטן, ער ארבעט, ער סערווט, ער וואטשט, ער דעיס, דעיס, איט מיענס די אונער, אפערעיטאר, ענד יו העוו טו בי סוקסעספול דעט וועי, דעירס נאו אדער וועי, ביקאוז הי, די אמאונט אוו לאוו הי פוטס אין, און קענסט דאס זאגן פאר אלע דיינע פאלאוערס, צו דו ביסט אן אקאונטענט, צו דו ביסט א, כ'ווייס נישט וואס מען טוט דא היינטיגע טעג, כ'ווייס אז די סאטמאר האבן זייער ליב צו טון סטעפינג, כ'ווייס סטעפינג אין די סאטמארע חברה, כ'זעה עס אויף אינסטע און אויף לינקדאין, נישט נארמאל, טויזענטער סאטמארע חברה מאכן סטעפינג, פארוואס? פארוואס איז סטעפינג אזא גוטע ביזנעס פאר סאטמאר? איך ווייס נישט פארוואס, באט עניוועי, ס'איז א פאדקעסט פאר זיך. ס'איז א פאדקעסט פאר זיך, באט, די פאנעל, די אונער, אפערעיטער. פארלאז דיך נישט אויף קיין מענעדזשערס, ס'גייט נישט ארבעטן. עניוועי, סאו איים טעיקינג פרייד אין מייסעלף און איים טעיקינג פרייד אין יור אן קאזין, און דיין ערשטע קאזין, יא? מיין ערשטע קאזין, יא. ערשטע קאזין. גיטי גאלדסטין, יוד שאט אוט, סאוט סייד סענדוויטש אוו לעיקוואוד, ווי לאוו יו. וואס איז די אדרעס פון אגריפא סטריט? ס'איז אין וועסטגעיט פלאזא. וועסטגעיט פלאזא. אין לעיקוואד. דארפסט נישט טון מער, דו קענסט גוגלען אגריפאס, קענסט גוגלען יאסי ווייס, קענסט גוגלען וועסטגעיט פלאזע, עסט מיך טרעפן. אפן פיס ווען? פון ווען ביז ווען? עס מאכט מען אויף נארמאלי אויפן פאר דינער, פינעף אזייגער, יעדן טאג פינעף ביז צענע, סאנדעי טו טורסדעי, דעטס איט. אז דו מיינסט איך ארבעט נאך פון פינעף ביז צענע, ניין, איך בין שוין דארטן צען אזייגער אינדערפרי. און איך דארף פרעפן יעדע זאך וואס דו האסט, און יעדע זאך וואס דו גייסט ארדערן איז געווארן געפרעפט דעט מארנינג. וואס זענען די בעסטע דישעס טאקע? איך זאג דיר, וואס ווילסטו האבן? טשיקן? לעמב? זאג מיר וואס דו האסט ליב. כ'האב ליב געהאט יענע, פירסט אל די, ס'איז געווען עפעס א אינטערעסאנטע שווארמא, נישט נישט אין אלאפא, ס'איז געווען עפעס א, כ'געדענק נישט פונקטליך וואס, ס'איז געווען דיפרענט, ס'איז געווען א טוויסט. יעדע זאך מאך איך דיפרענט, איך בין נישט נארמאל. אקעי, שווארמא סאלט, וואס איז געווען? שווארמא טאקאס? וואס האסטו געהאט? איך האב א ביף שווארמע אפשר? אקעי, אבער ס'קומט אויף. ס'קומט אין א קעסט איירן פען. אה, ס'איז יא ס'הייס. אין די זייט האב איך פיטא מיט וועזשטעבעלס, קענסט דיך אליינס מאכן די פיטא, פאר דיפס קאם אן די סייד. יא, ס'איז זייער גוט געווען. נאך א אייגענע אמבא חומוס טונא, די אמבא וואס איך מאך איז נעקסט לעוועל, איטס א מענגא דעט איי מעיק מייסעלף, ס'איז נישט פון די איזרעילי קענס וויט די פעטעל, יא יא יא. ס'איז נישט יענע פעטעל מעשה, און אונזער חומוס טחינא יעדער איינער ווייסט עס. מאסט טעיסטפול געקוקט דא. האסט אויך א גוטע פען סיערד טשיקען, ניין וואס? און נאכדעם האב איך געזען א טשיקען אין א פען אזוי ווי אזא פאפריקאש טשיקען אזא סטייל אזוי דא. ס'איז בעסער ווי פאפריקאש. יא? יא. עס איז זייער גוט. יו געט איט סערוו'ד אין א פען. דארעם דארף קומען. עס איז זייער שווער צו. דארעם דארף קומען. ס'ווארט א טריפ פון עניוועיר. ס'איז זייער שווער און איך מאך אפילו די אהיים די ווייסט די מאסט ארדערעד אייטעם אין א קאושער רעסטוראנט איז? פרענטש פרייס.

מען מאכט זיכער צו זאגן פאר יעדע קאסטומער אז ס'איז דריי עידזשד ס'האט א נאטי פלעיווער, ס'גייט נישט זיין אזא פלעיווער ווי דו גייסט טעיסטן ווען די ארדער איז פון גאטליעב'ס אדער אדער פון טעלי פיפטי טו, ווייל דאס איז גענומען פון דא, אונז דריי עידזשד ס'ווערט אזוי, ווייסט וואס דריי עידזשד איז? יא יא יא. דריי עידזשד ווערט שימל. יא, מ'שניידט עס אראפ. מענעדזשמענט, ס'געבן אים די גאנצע ריב, און מען לאזט עס זיצן פאר א חודש און נאכדעם ווערט עס שימל אינגאנצן, מען שניידט אראפ די שימל, נאכדעם ווערט עס א מחיה, עס איז נישטא קיין ליקוואד אין די אין די סטעיק, אלל די וואטער קעים אוט ארעדי, סאו נאכדעם נעמסטו מען שניידט דאס אראפ, ס'איז א טרוקענע סטעיק אן א וואסער, האסט אראפגעשניטן די שימל, געווארפן דאס אין די גארביטש, און נאכדעם דאס לייגסטו אויף די גריל, דאס האט א מין טעם וואס איז פארוואס האט.

אפשר גייט ער אריין שטעקן זיין פייס אין גיהנום, דו העסט דיך אנכאפן צו אים און איז דיך ארויסשלעפן, פארשטייסט? איך וועל מיך אנכאפן צו דיין פייס, איך ווייס נישט קיין מעשה'ס, ס'איז א שיינע לאנגע פייס. עניוועי, טענק יו ווערי מאטש עוועריבאדי, לחיים ולברכה! צו האבן אריכות ימים ושנים, א לעכטיגע, א פרייליכן תמיד, קיפ דואינג וואט יו דא, ביסט משמח אסאך אידן, נישט נאר מיט די עסן נאר מיט דיין שמייכל, א לעכטיגע שמייכל וואס דו האסט, wow. באבע טאראנטא, יא? באבע טאראנטא, ווין וויליאמסבורג. ווין וויליאמסבורג. לחיים. לחיים. איי איי איי. שכוח ר' יאסי פארן ארויף קומען און באמת אריינלאזן כלל ישראל אין דיין הארץ אין דיין מח אין דיין נשמה, איך ווייס אז ס'איז נישט גרינג צו טון אזא זאך, בפרט אזא פרייוועט ענין, און דו האסט משתתף געווען כלל ישראל, האסט אונז אריינגענומען אין דיין, באמת, טיף טיף אריין אין דיין הארץ אין דיין נשמה, ווי עפרישיעט איט ווערי מאטש, זאלסט האבן אסאך הצלחה אין אלעס וואס דו טוסט, חברה, שעף יאסי'ס רעסטוראנט האט דעלישעס עסן, דער וואס זוכט צו שפירן ארץ ישראל, נישט אוודאי נישט די קדושה פון ארץ ישראל, מ'גייט נישט קענען האבן אלעס, אבער א טעימה פון ארץ ישראל, גייטס אריין צו שעף יאסי, דעלישעס פוד, יו גאנא לאוו איט, זשאסט לייק איי דיד. אוודאי מוז מען אויך באדאנקען אלע ספאנסערס פון די עפיסאוד, די ספאנסערס, אן די ספאנסערס וואלט נישט געווען קיין עפיסאוד, ווי אויף דו אפרישיעט אים, אויב טרעפסטו א ספאנסער, אויב רעדסטו מיט א ספאנסער זאג אים אז דו אפרישיעטס יעדע וואך טיף טיף, צוליב זיי האט מען די פאדקעסט. לולי ח'ס, מפואר, לאקזשערי פאר טשעריטי, ר' מענדי ווייס פון דזשוי רייד, קאזין יצי פון סאוט סייד סמאוק האוס, און וועבער טורס, חברה, פליז סענד אים א טענק יו, מ'מוז האבן אפרישיעישן ווייל אן זיי וואלט גארנישט געווען. אוואדע און אוואדע מוז מען באדאנקען. גיבורי כל עולמים, טענק יו השם פאר די זכות צו קענען מהנה זיין אידן יעדע וואך, און אויך לאמיר נישט פארגעסן אלע צוהערער אלע וואטשערס בפרט די נייע חברה וואס זענען געקומען די לעצטע וואך, ווי עפרישיעט יו, טענק יו סאו מאטש פאר בינג העיר, פליז לייק און סובסקרייב, לאז איבער א קאמענט, א פייוו סטאר ריוויו, זאג פאר דיינע משפחה פאר דיינע חברים פאר דיינע שותפים אז דו הערסט אויס אדער דו וואטשסט

פֿאָר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, דעטס סיקס זירא פייוו פאר סעווען סעווען וואן עיט עיט עיט, טענק יו אלל פאר ביאינג העיר, שקויעך צו ענק אלע, שקויעך אייבערשטער, טענק יו האשעם, האטס אלע א לעכטיגע וואך, א פרייליכן תמיד, בשורות טובות און וויל סי יו ווערי סון.